Erukamano nyikwa Ramogi Ajwang' kamoro amora ma untie, an Jaramogi Obondo. Eh, kaka akelonu puonj ma pile ka pile, achako adonjo kodu ka mondo akelnu puonj mabeyo. To kwakelogi mos mos to uwinjogi, koro gisiko kuom ogandawa ma biro betie. Chike luo ok tek, giyot. iluogo aluoga kaka dang' ibed gi tuo moro timwonyo yath. Kawuono gik madwa wacho ti to gin gik moro e lain ma nyaka iwinj. Ka udak gi dhako kata ma wach ni usenyuomoru, mano koro chiegi, to wuok koro oweyi, odhi thurgi kata uweru kode kabisa, werruok kabisano Weruok kabisa no en okelo ga rochruok kuom ng'ama odhi to odong' to nyawadgi oyudo kend kamoro. Yani kiriembo dhako to odhi okende kamoro piyo to in idong' nono aming'a. To irochori koro iyudo kata kiyudo mon to weyi aweya. Koro kindu ji ariyo ka ng'ato achiel owuok to ng'ama odong' ni okendo piyo. kapok ng'ama owuok cha oyudo ng'ato, ng'acha koro bagni ok nyal tedo. Rochruok bete ga. Koro ageno ni kanyo iwinjo. Mar ariyo, ka nyathi otoni kata ja higa abiriyo, adek, achiel kata en wuodi maduong' to otho gi oko e taon, koro osechok liel itere dala goganda. Ka odi ni dala mane iloko ne dhako kata en mana simba to tok ot kanyo ema ituche rot misogo kitundu mar nyathi. Nyathi ma nyakwaro ok ikal go rangach kidonjo godo gi kitundu aila go. Koro tok odi kama igede dalau kacha ema utucho to ukalo kode kanyo. Koro eka utimo gima iluongo ni gima ber. Wan gi go dala kapo ni Nyasaye okonyi wuok idwa go dala. Ne nitie gweno mikawo tidhi itweyo kama kiny idwa goye dala. To kiyudo ka idwa go dala kanyo to oonge to ng'iso ni kama idwa goye dalano nigi kisirani, ok ober. Sani joma timo gino tin. Koro gimomiyo apimo ni wach gweno ni kata jomoko dhi gi gweno, ka idwa go dalani, to kama idwa goye dalani en pap. To nitie gima iluongo ni ing'iyo kuma oridore madhi mwalo, kata kiolo pi to kuma pi ochiko kadhi mwalo. Kuro ema igere ligandi ka dhoot ochiko mwalo kono. Lokruok mar ligandi bende kibiro time to kodi ka, yani kiloko ot mar ligala ka koro chiko piny mar angach. Tiloke idhi gede tok ot mane iwuok go e ligala. Iketo odi no e tok ma mane idonjo go cha bedo mbele. Timuke koseger mach. Ting'iyo kuma oula mol kochiko. Gimomiyo awacho kanyo ni nyaka ing'i kuma oula mol kochiko, kibiro luokori, jaodi biro luokori. Un ema nyaka uund uluok nyithindo mogedo mwalo, chakre simba loko ot. To kapo ni igedo piny, ma koro nyithindo ema ogedo malo, to luoki gi oula, negi nyaka chiegi te. Ound nyithindo nyalo negi, mitho nyaka gi chiegi. Chalo nyiri mopong' manindo e jikon to kochopo sa luok to gidok e tok od baba gi mama. Koro chindigi ka donjo kendo ka luokou. Gik ma kamagi be nego janyuol. Gik manyalo miyo janyuol midekre, manyalo miyo janyuol tuoche moko mok thiedhre gin aila manyisino. Nindo gi nyathi mopong' e ot, luokruok e tok ot kuom nyiri mosebedo madongo kata chwo, gero simba ka ugero simba to king'iyo undu mowuok e simba to chako duogo e dhoodu ka. Magi gin gik matieko janyuol. Ageno ni ka ang' iwinjo nyakwar Mgajwang' Aneno ka jodongo mang'eny ochiko itgi sechegi gikoni chike luo nyaka giwinj e yo makare. Koro gik mwawacho monego gi point kendo monego giwinj gin kaka ni we gedo kata kigedo we gedo ei ka kwaru. Tok ka kwaru be we go e dala. nyakwar Ramogi Ajwang' ma ka koth ochwe to udi lwoko ka kwaru to lwoko ka babau ok idhi dongori. Idhi chalo oduma mopidhi to ionge oduma kuomi. Gik miloso ran arana. Dongruok mar nyithindo ok ber. Tuoche be thoth. Koro we gedo ei ka kwaru. Kwaru en jakori to tang' ahinya. Tok ka kwaru hie, we gede. ka koth ochwe to oula mari iluoko ka kwaru kanyo kata mana tok dalau ka babau kapo ni lowo onge ni kidwa gede tok dalau kik itim gima kamano dwar lowo mochwalore oula ma ka kwaro luoko ma ka wuoro to oula ma ka wuoro luoko ma ka wuoyi ageno ni winjo gin e weche mag go mier ka kik igede tok ka kwaro kik igede tok dalau ok idhi dongori then wan gi ng'ama ogedo e bat koracham to odwa dok korachich nikech koracham nafas onge kuma owuok eka odhi go dala. Oyiene mana dok kono kosewuok e rangagi moyudo ndara mong'ado mbele rangagi kata aora lakini kodhi adhi olokore kuma odwarono to ok odhi dongore chuth. To koyudo ndara mokalo mbele dalagi kata aora to oyiene kalo ndarano todok omo kore togedo kendo odongore. Pith kethore ga lwedo. Nyithindo be inyalo nyuolo to thoni. Nyathi nyalo thoni kinyuolo chuo to tho. Kinyuolo nyiri to kwo. Wan gi mine moko moseting'o nyithind wagogni ma nyigi gi adek kata ariyo mosekwongo nyuol e dala. Ka yawuote to pod kore ka pong'. oting'o nyikwaye maka nyigego piele nyaka ode, oting'e toke, odhodho, miyo chak koting'o. Mano min nyako timo gino ne nyithindo ma nyiri ma ogogni. Ng'e ni yawuoti gi ka koro biro nyuolo nyithindo dala ka, to ok gibi pidho, biro tha atha. Nikech ang'o? Onego bed ni nyathi wuodi ma biro gero ot e dala ka, ema ikuongo iketo nyathini e tiendi, to ikago nyuka kata gik ma kamago. Kapo ni magi dhi maber to sawa, lakini asilimia mag mine makwongo keto nyithind yawuotgi matindo e tiendgi ka wuode maduong' pok onyuol. Okwongo okawo nyathi wuoyi matin odhodho ka. okawo nyithind nyiri madongo ka odwanyore go ka donge od wuoyi maduong' cha iketho kechi kata mana nyithind wuoyi maduong' ka koro ibiro ting'o to gibiro tha thoye ageno ni ka iwinjo maber nyakwar Ramogi Ajwang' awacho ni kik igedi e tok ka kwaru kata e tok dalau kik iwuog e koma okori niya koracham tidok korachich kok iyudo ndara mong'ado mbele dalau kata aora Dala be nawacho ni kapo ni Nyasaye okonyi goye, ger ligala titieke e higa anwoyo mipidhe gik moko koro eka ibi lok ang'o? Dala. To kama idhi goye dala, make sure ni iolo pi kanyo mineno kuma pi ridore kochiko, ema dhodi dhi chiko. Koro nyithindo kogedo to ok lwoki goula, in ema ilwoko nyithindo goula. kijawinjo to iwinji. Wuoyi motho e simba en ikawe kata od dhako kapod en e dalagi to iike e dhoodgi malo to dhako to iike e dhoode piny. Chola kanie dala ma jaduong' otho ma po nono ni osetiek weche mag chola, Dala ka obar diere, mwalo oyiene kijende tieko e kwer ka giriwore gi mondegi. To mama ma nikod chond chworeni ok oyiene dhi e ute ma mwalo. Chiemo be ok oyiene kawo mwalo. Chi wuoyini be ok nyal tedo ne malo. Onyalo loso gigege kende kata odwaro dayo moro konye. Kikendo dhako ma nikod shida ma en konindo to ulaye pien, thiedhe. Wan gi yadhe moro mar nyaluo mar lang'o ma koro miyo dhako ok laye pien. Laye pien osemono nyiri mang'eny ok nyal dhi ka tere. Chwo mang'eny be gini chando. To ka gini chandi korka laye otanda gotieno, ileko nilayo tichwe iyudo kilaye pien. Tudi gi Jaramogi Obondo Mumbo. Abiro konyi kigochona namba mar 0718558860 tabiro konyi yo makare. Airtel en 0733772600. Ka in gi shida mar layi pien, ageno ni wabiro tudore. Ai wan gi tuoche kaka ng'at ma nigi growth mar hemorrhoid, ovanas. nitie gima odongo e kar dhi oko mari. Wan gi fibroids madongo e ofuku mag mine ma koro eka ochakore. Wan gi dislocation of large intestine makelo hernia problem kapod otin. Tudi koda mondo watiek tuochego kapok idhi e pala. Ka koro gidongo to solution en operation. To jomoko ok ngima, jomoko are very weak and they are positive. koro kotergi e sam rong'o sam major operations go gi issue ni githo e pala ageno ni iwinje nyakwar Ramogi Ajwang' nang'isi ni wacham uru chiemb mag nyaluo kok wachamo chiemo mag nyaluo to wabiro bedo gi shida kikendo dhako to en nyako to nyuolo nyathi tigole e osiptal to oluoko nyathini to pod en gi remo moa go e osiptal ketho nyathi, ketho nyathi flat flat kendo nyathino duong' ne koro ok bi tiyo. Joma chuo duto bende man kod shida korka dinruok dag lach ayawo ma ok idhi e pap. Joma nigi kasoro be ma nigi prostate enlargement ma dag lachgi dongo ma otieno ok onyal nindo en olo pi mang'eny, abro konyi gi chuny maler mondo ibed ni lachi ok dinre, mondo ibed ni ilayo mang'eny gotieno cha koro rumo nikech koketi kamano to koro teko be mar otanda lal kabisa kendo kelo kar nyuolno koro bedo gi tabu. Joma nigi problem mag kute mag H. pylori, ma diher yadh nyaluo mar obuongo mumbo, ulcers. Wan gi ulcers ma malo, to wan gi moro ma piny. Iluongo ni peptic and duodenal ulcer. A deal go kabisa. Wan gi bende joma kochiemo to dho chunygi osiko lewo gi. kobilo gimoro odwa ni ong'ogi, koidho gari odwa ni ong'ogi. Abiro konyi. Wan gi yien matieko ng'ok e gari kiidho mtoka idhi, iluongo ni traditional promethazine. Ibiro yudo kuoma. Then wan gi joma chwo be ma gini timo. To wan gi ng'at moro ma kochiemo to dho chunye lewe. Mano to waluongo ni intestinal amoebiasis liver abscess. Intestinal nitie amoeba ma piny ma rombich to wan gi ma malo. Koro ma malo ni en olewo dho chuny seriously. Inya keti gi ng'oko. Ae ma piny ma ni ombich en oketi ni ka rabolo kata chiemo moro odonjo iyi kata dichiel ni ii to iyi kayi. Idwa ni idhi oko. Mano e pure amoeba. Wan gi amiba mar ombich, wan gi amiba mar dho chuny. A deal go seriously kapo ni watudore kodi. Abiro konyi. Ai wan gi jomoko be ma ok onyal kendo, nochako marach. Okendo to mon dhi adhiya, okendo to mon dhi adhiya. Wan gi ng'ama dende ema okethore, nitie chuo ma dendgi okethore. teko ne onge kabisa. To wan gi joma bende iyudo ka teko ne nitie to en mangla. Mon nyalo bet kode to ok nyuol, dhako be nyalo bet kode to oweye dhi tedo ne ng'ato to oweye kapok okendo koro orochore muda mang'eny. Koro iyudo ka in gi kasoro ma pod itin kata ichwe koro iruto ineno ka kendi ni digni to bagni, ibiro tudori koda mondo akonyi. Kifwadhori e gik mitimo, mifukoni otuch. Nagoni ngero ni jakuo ma kwelo to kilawe to owito gik mokwalo piny kata opogo gik mokwalo oko, obiro lokore. En ng'ama thone tek malich. Koro omiyo wakonyreuru ni kineno ka kata in gi nyathi mineno machandi, ma ok dwa ried gi weche skul, olworo kuonde ma koko thothie, ibiro ka wamiyi yath mifito, to gi milwokego mar juogi, ma ok dwar kama ji wawnie. To en kigole nodhi e skul odhi osom gi jowadgi, to ogo molworore, oringo aringa oduogo. En thiedhe maber gi yiendwa mag lang'o mondo osom, Orlando be nyaka watigo matin. Orlando. Mano apa ni ing'eyo. To ka in gi nyathi ma wiye odinore kabisa ma gik misomo ok opar, gik mopenje ma nyoro ma nyo puonje okia, wan gi afita. Wan gi afita type ang'wen mabeyo ma biro miyo nyathini yaw wiye kendo memory mare oti makare. To wan gi jonyuol moko ma be ma koro ketho nyithindo. Nikech nyathi kidhialo ahinya, mikete malo ahinya gi obwongo ne to okethore. Nyikwa Ramogi Ajwang'. Koro kineno ka nyathini moro ok oriere, kata kineno ka in gi nyathi moro ma jakuo sana, okwalo odumb ji e puodho, okwalo ondik ne ji, en gi ochafu moko mathoth, bunde giri gi. Wan gi yien ma ka po nono ni wakonye go, mopidhi. ma ite owuok ariyo to tekone mar kuo gi dongruok mobam ka dhi ketho nyako Ramogi. Ageno ni atemo nyisou mago mondo uwinji. Ka in gi nyathi ma ineno ka ok oriere, odwa chako bam, Nyathi ka ok ifito maber, ang'o manyalo donjo kuome? Wan gi tuoche kaka mental disorder, wan gi bipolar, wan gi mood disorder nikech ok ifite. Koro en ma ot ka te olokore polis, olokore askari, gima owacho ema odwaro, wiye yombre. Koro nyaka wafit gi. Yiend afita go, kata in e piny mane kikona to abiro oroni. Wan gi joma be oketho ohandgi. Ineno ka mama loko mandas to ma loko mandas to mandas ng'at cha tow ok nyal riyo tow atowa kama ouse cha to moro ji to uso odhi adhiya mano yath mano juok ka ng'ato okeloni ndagla e puodho kik iwe Kiweyo gino to ng'ano dhi kawo ong'ado e yien to biro negi. Koro ndagla duto ma wayudo gik ma buogo e puothe nyaka wachok ma wakaw. Adhi idwar jathieth okonyi to kik iwe gino nikech okete en kata guok madum kata tong' madum to kiweye to odhi ng'ado e yath to biro negi. Koro wan gi joma kata sama wawuoyo kodi ni pod giikore. wan gi ng'at moro mane ong'iewo lowo to wuon lowo madichuo ne ng'ama muol sana. To mamane ong'eyo adiera gi right mare. Donge ng'ani ne okingo mamani? Gima ng'ani ne otimo ne opidho mana tung' lawe mag juok gi e tie chiend mamani. Koro kane oyuda to gima nwatimo en mana ka beto chiendno matin mwafuaso wi napeno gi yien ma nwachiwo ma mamano nowang'o. Mamano ngima nyaka sani. Kama ng'ato onegieno ema wanyalo thiedhie. Nyako ok dwa dhi ka tedo, odhi to oduogo. Nitie moko ma juogi ema chando to nitie ma bende oketh tokgi, oba gik moko e tokgi. Abiro thiedhi mitedi. Abiro konyi ma ayaw yori ma ikendi. Abiro tieko ni mifwadhi ma chandi. To nitie joma wacho ni lawo gi to ok law gi. Babau ne otho to ikawo mtoka idhi iyawo go rangau. Dang' ikaw gini ikaw ang'owa ikaw funde to ing'iew mtoka. Babau onge mama ne dala. Mama ne ok omadho chae. mama ne ok oluwo chike chwore to chwore notho koro in idhi gedo ne mama dala gi funde in idhi yawo nyaka ranga gi funde koro ipiko mtoka nyaka dala baba uto ne ok otimo kamano koro kidok e tich kaka ne in gi teko cha gimoro amora okethore ni e tich in ina bogla kanyo to timbeni mar tiyo ga goko mar paro ni ng'eny gi pesa koro idhi lokori chuor meru dala itimo gimoro amora oseketho joma ng'eny koro nyaka watang' uru nyikwa ramogi ti gi nembni ariyogo an Jaramogi Bondo, abro luokoni mifwadhi, abro thiedhi kituo, dendi ka lit, obed wengeni, lewi ka opudhore, kute mag lwodo, kar dhi oko noka ili nyaka duong'ni te, abro konyi. Koro ero uru kamano. Nembni mag simu gin ariyo, akwayo osiepena mawinja sechegi eki kaka Reuben wuod Kosele, Chief Willis mar Kisumu taon masani be dende lit, Ogutu e jala mar Nyang'oma Kogelo. Ageno ni gin kanyakla kodwa ka. Ero uru kamano ahinya kendo amor. Uh, nembni ma ariyo en 0718 558860. Airtel en 0733 772600. Ero uru kamano ahinya.